Salam hormatly agzalar. Bu gün men ýene siz bilen täze wideony paýlaşmakçy. Bu wideoda size bir gowy programmalaryň biri şu wagtlar esasan siziň içiňiz gysýandyr näme etjekdigiňizi bilýän dälsiňiz we öýde boş otyrkaňyz bir peýdaly iş edersiňiz hem öz hobbiňiz hökmünde bor ine bir täze siz üçin iç gysdyrmaz ýaly bir programma tapdym ýagny şol programma güýmenip siz dynç alyşdaky wagtyňyzy diýseň gowy geçirersiňiz Ýagny ol programmanyň ady Design Intro 3D programmasy. Häzir ol programma barada kiçik wideorolik bilen tanşarys. Ýöne dille aýdyp geçende bu programmanyň üsti bilen siz öz öýüňiziň ýagny çyzgysyny çyzyp içini dizaýnyny edil şol ýagdaýda kopýa şekilini edip bilýäňiz. we geljekde çaý gurmak planyňyz bar bolsa we kelläňizde eýýämden taýýarlan bolsaňyz, şol kelläňizdäki zady şu programmanyň üsti bilen çyzyp ýerine ýetirip bilýäňiz. Umumy bir hobby görnüşinde programma. Ýöne bir belläp geçjek zadym bar, täzeligimizem bar. Ilkinji bilen belläp geçjek zadym, ine, şu görýänje zadymyzyň ýokarky bölejigini gaýrat edeliň, nol prosent edeliň, aşakynam ýüz edeliň. Dojela kanala agza bolup bolanok, o zat üýtgeşik size bolýan zadam ýok. Bu şu gyzylja knopka basýaň boldy. Dostuňyz bilen wideolar paýlaşýaňyz, habarsyz galan dostuňyz bar bolsa biziň kanalymyz bilen habarly ediň, paýlaşyň. Umumy dostuňyz bilen hem paýlaşyp wideolara da laýk goýalyň. Göwnüňizden turýandyr diýip umyt etýäs. Biraz açyk laýk goýsaňyz bizem höweslenýäs hansı indik wideolara höwesli ýapyşýas. Şonuň üçin laýk goýulyň. Kanal aktiw gatnaşan, aktiw gatnaşan ýörite agzalarymyz bar, ýöne az derejede. Ýöne ştada belläp geçjek zadym Selbi Ataýewa. Şol kanala aktiw gatnaşýar, her wi goýýan wideomyza-da kommentariýa ýazýar. Sag boluň, minnetdar. Umumy hemmäňiz şolar ýaly aktiw gatnaşalyň. We Itjan TV kanalynyň adyndan hem birnäçe bonuslar bar.

Indi birinji başlamak zadymyz bu jaý başlananda fundamentden başlandy kerpiçden. Edil munda beton awyp bolana gön bit kerpiçden başlamaly bolýar. Şonuň üçin de syçanjyň sag ekranymyzyň sag gapdalyndaky birnäçe bölümler bardyr. Şondan ine şu şu gören kerpijiň suratdyr batýar sesine. Sıçanjymyzyň ortasyna tegirçe ýyla düşürýäs. Indi şu kletkalar boýunça jaý çekip bilýär. Ne juat ýokarda linýaýkalara 0 santimetr ölçegler ýazyp dur. Ne ýok. Bärligine de. Başlaýas 0-dan. 60-da ýaly. Muň özüňi sazlarsyňyz da. Allah bir hil oldu. Ne şeydi? Men yani bu prosta çizýän. Edil olar ýaly owadanam etmerin. Yani her gurallar, her bölüm bilen azajyk tanışdyryn. Onda siz öýde arkaýyn oturan ýeriňizde ne aşak diýýän 3D görnüşde jaýymyz şekillendirildi. Indi muň suduryny üýtgetýäs, ne bu wagt oboe şekilli dur. Onu üýtgetmek üçin, kerpije getirmek üçin çynjymyzy eritýäs. Ýene çyzygyň üstünden basýas. Ne gyrada zatlar çykandyr indi şuň suratyny tutmak üçin şu görýänje zadyny asýas bunda boýda dur. Bize gerek kerpiç indi kerpiç deki dur. Esasy Türkmenistan ulanýan kerpiç hadawaý kerpiçler indi şu. Ne.

Ne mesele şu kuhnya diýeli. Indi muňa bir edil kuhnya boljak bolsa gapa gerek ya arkajyk dikäýeli. Ýa arkamdan gaty kiçik boldy.

Edil şu wagtda pola gerekýär. Aboýa, plitka, munýalak görnüş geçjek bolsaňyzam gaty owadan görnüşler bar içinde. Mesele mine şu çarşanoýa. Ebu Atken Wagtyňyzy alyp, uzaklaşdyr oturmaň, galanynam öz üstünde saýlaşdyryp, özüňiz fantaziýaňyz bilen owadanlap edersiňiz. Ýa men hersinden bir azajyk düşündirip geçeýin. Ine bize kuhnya ýazyk durna kuhnya, peç, neme, dufowka, Stol, stul, hemme zat bar. Ana goýýas. Ondan dwowkamy goýýas, gaz plita. Başga näme etýär? Çaý içerýärdi. Stoluň daşyna goýýas. Aý bulam gapjana sa salmaga Güm şolar ýalak. Bize ýagna jaýyň içinde. Arkaýyn özüňi şu jaýyň içinde ýaly duýup bilýäňiz, ýaradam.

Tamam arasyndan da gapylan görnüşleri. Gap koyduk. Şimdi ne bitti? Zay gat buluşuldu bitti.

Ine, umumy şular ýaly bu aýnaň daşyndan reňkläp bolýar-la. Gördüňizmi? Reňk üýtgänmi? Ýe şular ýaly. Indi mundan başga-da lýustra-da goýup bilýäs. Ine, lýustraly. Edil bu wagt lýustra goýanlaryň peýdasy ýas ýa ikinji etaž etseň potolok etmeli umumy aýdanda. Ikinji etaž net we ýene-de bir bir zady bil eke şeýle dabawit komnata taýýar komnatdan zat barda. Çyzgylara. Muňam içini özüňiz zat edip, ondan özüňiz syzanyňyz gowy bolar. Etaž diýip duran ýerik, dabat etaž edýäs. Ikinji etaž emele gelýär. E arasy açyk dur. Ony arasyny ýapmak üçin şu noly deňleýäs. Ýani arasy ýapyldy.

Näzirin şuň içiniň aboýuny diňe bu içindäki aboýlary ulanmany bilýäňiz. Meselem, öz öýüňiziň aboýy bar bolsa, şony gowja edip telefona surat alyp kompýutere geçirýäňiz. I nöştaýda dobawit diýip duran ýerik basýaňyz. Indi şu içinde öz diýýän oboýyňyz çykmasa, sizem öýüňe sygýan bolsaňyz, şonda edibilýäňiz. Edil mende onda oboý zat surata alyşdyrmadym. Ýöne nätjegem tebiň logosyny goýaýyn. Umumy şeý alýaňyz öz jaýyňyzyň, komnatyňyzyň oboýyny. Dalýa basýan. Açykda. Hany görşümiz ýaly birinji etaž etdi. İkinci, indi birinji etaž etmeli, ikinci etaž. Bir televizor zadam koyup bilýäňiz. Ne televizorlar ve piyanino var. Ne umumy şular ýaly. Ne hormatly agalar. Şu günki videomuz şundan abarat. Bir gaty görmän, gaty ötüp çyzyp bilmedim. Çyzyp bilen ýöne wagty köp alýar. Köpräçik wagt etýär-de, gowy sünnäläp etjek bolsaň. Içiniň zadyny eýdip, beýdip, pollap, zat edip etýänçäň, içiniň aboýlaryny çalşyp çykýançaň gaty köp wagt etýär. Hem özüňiz gyzygyň. Şu programmany alyň, gaty gowy programma ekeni. Hiç kaşat edip özüňiz ulanyp galan düşünmedik zadyňyz barsa kommentariýada ýazyp geçiň. Men şu bilmeýän zadyňyz bar bolsa düşündirin. Şunda bir kemçilik çyksa 24 sagat Çemtüy kanal sizin ulgamyzyň ulgamyňyzda ýazyp bilýäňiz bizem jogap bereris. Wideoda laýk goýmagy unutmaň. Görýän prosmotr gitýä. Köp bolyň laýklar az. Azajyk peýdasy degýändir şu wideolaryň size. Azajyk bizem höweslendirýäňiz. Özüňizem gowy-gowy zatlary öwrenersiňiz. Ýene doşlarda belläp geçjek zadym bar. Reklama däl. Ýöne ýene-de programmirowne bilen çuň öwrenjek bolsaňyz, Instagram sahypasy bar, Coding Tama akkaunt döredildi täze. Ýagny ol akkauntyň içinde gaty gyzykly-gyzykly zatlar bar. programmirleme degişli programmistler we hakerler barada umuman ya gyzykly galanlam içine girip görüň. Instagram sahypasy Coding Tama. Ne ýörite wideom bolsa onam şu Coding Tama wideo roly bilen jemläliň.